Ke a le tamiša, basadi ba gešo. Le tamišwa ke nna kgadi ya Babinakwena ba Madihlaba, setlogolo sa Babinakwena ba Kgagabakopa. Yeo ke le swaretšego yona lehono ke ya go le šidulla megopolo. Ke rata go tseba gore na monnanna ke monna wa mohuta mang le gore a o gona mo lefaseng la kakeno leo re phelago go lona lehono. Ge re ka tšea dikgopolo tša basadi ba mehutahuta ra di bea felo go gotee ra di kgoboketša, re ka hwetša di fapana, di fapantšhwa ke ka mokgwa wo re godišitšwego ka gona le ka mokgwa wo basadi ba šetšego ba di bone ka gona. Ba bangwe ba dumela gore monnanna ke yo a nago le mešifa ya go thalagana mo mpeng, wa potane tša ngalaba, wa phaka tša mahuto wa ledu la ntsororo wa ntšu la go rora jwale ka tau wa gore ge a tsena ka gae mosadi le bana ba felela ka fase ga malao a retse yo mongwe le yo mongwe go na le ka mokgwa wa di bonego ka gona basadi ba gešo a ruri ruri ke nnete gore o forane le motho yo a kgahlago dipopo tša gago gomme motho wa gona a go swara ka diatla tša makgwakgwa a go dira gore o ikwe o ka ra se wena selo a go fetoša sethothobolo moo go bapalelwago gona malapalapane a go dubiša thankga bošego le mosegare a go bintšha mantshegele a ruri ruri o tla mo tšea gore ke yena monnanna motho wa mohutao Nna go ya ka nna ga se monnanna, ke monnana. Monnanna ke yo a hlomphago mosadi mo a fetile go gona, go sa kgathale gore ke mosadi wa mang. Monnanna ge a tsena ka gae, lesusu le apoga, gwa šala seetša. Manyami a phomoga, gwa šala lethabo. Monnanna o na le diatla tše borutho, Gomme seatla sa gagwe ge se kgwatha mosadi, ga se mo kweše bohloko, se a mo tsikinya, se mo kweša bose. Letsogo la monnanna ge le emelela, ga le lwe le mosadi. Le a mo šireletša, le a mo gokara, la mo phaphatha mo magetleng, gore le ge dilo di sa sepela gabotse, mosadi yo a dumele gore di tla sepela gabotse, go tla loka. monnanna ge a tsentšha seatla ka potleng ga a ntšhe tšhoša goba selo sa go bolaya o ntšha makgekgeba a fa mosadi le bana gore ba yo ithabiša monnanna ba gešo ga se yo a belegego ngwana ke yo a mo godišitšego yo mongwe le yo mongwe ke a dumela gore go na le ka mokgoo a tsebago gore monnanna ke motho wa mohutamang Ka se sebaka ka moka re a ipotšiša gore tšeo di hlagago mo lefaseng la rena a ruri ruri go ra gore bannanna ga ba sa le gona na? Karabo ke gore bannanna ba sa le gona. Bannanna ge ba fošetšane le basadi ba bona ga ba tšewe ke maikutlo. gomme ba hlwa ba ratha-ratha o kare ke batho ba ntšhiwa meno monnanna ge a fošetšane le mosadi o a ikhomolela a fodiša moya a fodiša hlogo ka morago a re mola a fodile hlogo ya ba gona a ntšha sa mafahleng ka moya o fodilego ba boledišana gomme ba kgopelana ditshwarelo monnanna ga a sware sekgopi jale ka ge ke šetse ke boletše bannanna ba sala gona mo lefaseng Gomme ke rata go tšea sebaka se, ke ba lakaletše letšatši le lebotse la bontate, ke re halala banna nna halala. Basadi, mošomo o montši o šaletše rena, go rapediša dikgaetšedi tša rena, le go godiša bana ba rena gabotse, le go ba fa lerato le borutho, gore le bona e tle e be banna nna bao ba šireletšago le go swara basadi gabotse. Ke a leboga.